Efe gorau yn y byd do! Ni ddim yn gwybod. Ooh, that one really gas. Ah. Hwna'n brifo fi. Guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i Pop T. Boys! Fi mor cyffroes, fi methu copo. Achos diwedd wythnos yma, ar dydd Gwener, yr wythfed o Fedi, Mae Cwpan y Byd Rygbi 2023 allan ar Ffrainc yn dechrau. Yes. Pass. Yes. Pass. The ball. Yes. Felly, yn y fideo heddi mae pop di di anfon draw y chwaraewyr gore sydd yna'n ddangos yn y twrnament eleni ac mae rhaid i fi roi nhw mewn i tier list O'r rai gore i'r rai ddim mor dda. Ond cyn i ni neidio mewn i'r list, cofiwch chi danysgrifio i popty, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications ding dong. Oce de boys, dyma ni, yr tier list. Mae gennau llwyth o chwaraewyr fan hyn. Dyma'r categories, allai roi nhw mewn. Haen gore yn y byd, so chwaraewr gore yn y byd. Haen da, haen oce, haen gwael, a'r haen gweithaf. Oce. A'r un gyntaf yw Tadhg Furlong. Ww ww ww ww ww. Big boy. Mor caru scrums. Yn safle fe, fi'n meddwl ma fe yw'r un o'r gorau yn y byd, ond o ran jyst chwaraewr rygbi, dyw props, wel, props yw props, yn dyn nhw. Um, so, haen da i Tadhg Furlong. Dechrau da. Pwy sy'n nesa? Beauden Barrett. Mae hwnna'n hwyl i gweud. Beauden Barrett. Bowden Barrett. Bowden Barrett, mmm, tricky. Os o'n i'n nôl yn 2019, falle, bys fi'n rhoi fe lan fan hyn. Ond sa'n gweld y ffordd yma ar y funud, i fod yn onest. Sa'n gweld e. Mae hwn yn eitha nuts, ond fi'n rhoi fe high no K. Just OK, Bowden, bach. Bowden Barrett Bosch. Freddie Stewart o Loegr. Fe yw'r unig chwaraewr o Lloegr ar y funud allai weud sydd yn actually rili dda. Fi'n meddwl falle ma fe yw'r fullback gorau yn y byd ar y funud. Neu Ramos? Na, I don't know. Fi jyst methu neud e. Da. Ymlaen y nesa. Daniel Bega. I fi, mas o'r gore mae Cymru erioed wedi gweld. Falle. Nw'n gwybod. Actually. James Hook. Stephen Jones. Neil Jenkins. Efe gorau'r byd o! Fi methu rhoi unrhyw un mewn gorau byd e. Hain da yw Dan. Mae da di Dan. Nesa, mae gyda ni Adam Beard. O, spray! Yeah. Um, Ti'n boi ffain, fi'n siŵr. Um, mawr. Um, slow. A fi jyst ddim yn credu, fi'n credu ma' 'na second rows well um, lawr yn Glynedd, yn bod yn onest. So, ti'n mynd i'r haen gweithaf ar y byd. Ooh, oedd o'n really gas. Nesaf, mae gyda ni... Louis Rhys Zamet! I fi, boys, yn bersonol, ta ddim asgellwr yn byd rygbi, da'r pes. sydd e gyda fe. Ac am y reswm hynny, fi a roi hwnna yn gore yn y byd. Mae yna asgellwyr gwell na fe, fi'n meddwl. Ond o ran y, y le trydanol, drydanol, mae fe'n heiddi mynd i gore yn y byd, jyst achos hynny. Finn Russell. Mae fe'n mynd syth lan i gore yn y byd. Maverick. Be mae fe'n gallu neud dy'r pel, mae fe jyst yn cool, cool, cool as a Cucumber, Maro Etoigei o Lloegr. Yn y gorffennol, mae fe 'di bod un o'r second rowers gorau yn y byd, ond wir i chi nawr, fi'n meddwl mae fe 'di troi'n rubbish. So, fi am roi fe yn haen gwael o Maro. Owen Farrell. Mae fe'n lico, mae fe'n lico taclo, yndyw e? Uss! Uss! Shoulder! Pen! Naughty boy. Ond, heblaw hynny, mae fe'n chwaraewr ffantastig. Ydy e'n haeddu i fod yn gorau yn y byd? Fi ddim yn meddwl 'ny! So mae fe yn mynd mewn i'r rhain da hefyd, Mister Bad Tackle Technique. Be? Nesa! Ange Capozzo o Italia. Un o'r fullbacks gorau yn y byd hefyd. Ti'n well na Freddie Stewart? Fi ddim yn gwybod. Ah, just trydanol. Trydanol! Mae fe'n mynd mewn i'r haen da hefyd, fi'n meddwl. O! Oh! A'n siarad am drydanol, Cheslin Colby. Nawr e, mae fe yn mynd syth mewn i'r haen gorau yn y byd. Mae fe fel Shane William. Side step! Dwi'n gallu curo am ddiffynwr fel la. Mae'n fod yn fach, fe! Fel hyn, fel hyn! Georgie North. Ma' hwnna'n anodd achos fi'n caru George the Fourth. Fi'n rili lico fe! Fi'n rili lico fe fel chwaraewr, fi'n meddwl ma' fe'n dda. Fi isie roi e mewn haen da, ond sai'n credu bod e'n haeddu fe ar y funud. Fi'n roi fe mewn haen oce. Jyst achos y ffordd ma' Cymru yn chware hefyd ar y funud. Mae hwnna'n brifo fi. Sorry, George. Mor sorry. O, Viva la France! Anton Dupont! Mae hwn yn hawdd. Y chwaraewr rygbi gore, seriously nawr. Crazy. Crazy. Nath o cico pel. Dwi'n o'r blaen. A nath yr air dod allan o'n fe. Yng nghanol gêm. Mor dylentog. So fi'n hun o'r chwysi. Pan mae'n chwarae. Gwyliwch e. Sdim chwys yn dod allan o fe. Crazy bloke. Rhaid te, a dyna ni, tier list fi o rai o chwaraewyr gore sy'n ymddangos yn cwpan y byd eleni. Gobeithio chi wedi joio'r fideo yma, gad o bod y fi lawr yn y sylwadau os na chi uh, cytuno neu angytuno, mae fe'n lot anoddach na beth chi'n meddwl. Mwynhewch gwyliwch cwpan y byd ar draws y mis nesa. Come on Cymru, ni'n gallu neud e! A na i weld chi yn y fideo nesaf, ond tan hynny bois, so long. Wales!